Sen kim? Nireden? Jennet. Bloger diýýäler ýöne men bloger däl. Baýramalydan Marydan. Stambulda näme işläp ýörsüň? Söwdagar. Bir ýarym ýyldan bäri. Kommersantmy? Kommersant, hawa, ýöne internet üzerinden. Internetden sumka, pijama, duhy satýan. Köp gymmat satýaňmy? Köp gymmat däl, ýöne gazanjym bar. Gymmat däl, ýöne şu wagtky satyjylara görä uýgun satýan. Ýagny amatly. Näçe manat gazanýaň? Hepdelikmi, aýlykmy? Günlük. Günlük. Üýtgeýär. Mysal üçin, bir günde on müň TL gazanan wagtymam bolýar, bir günde bäş müň TL gazanan wagtymam bolýar. Üýtgäp duran. Ürünleri nädip tanytýan, şoňa görä. Ortalama aýyňda näçe manat gazanýaň? Soňky dört-bäş aý, aýda hasaplasam, otuz müň, elli müň arkaýyn gazanýan. Emma diňe üç-dört aýyň içinde ýaly. Aýlyk. Jirom ýükseldi. Hä? Lira. Dollar entek geçýäňok. Ýok. Türkiýede satyşlar hemmesi lira bolansoň lira. Instagram storislaryňda, tiktok wideolaryňda örän köp türk sözlerini ulanýaň. Näme üçin? Näme üçin diýişim ýaly meniň müşderilerimiň hemmesi türk bolany üçin we müşderilerim meni podpisat etýärler. Zaten iş sahypamda-da diňe özüm takip etdim we jigimi takip etdim. Olar meň sahypamy görüp hemme kişi maňa gelýär. Türkmençe gürlämde hiç kim düşünmok näme diýýäň aýdaý bizede diýýär. Biziň öz türkmenlerimiz şu köpüsi bärde we meni takip etýär türkçe düşünýärler şoň üçinem türkçe gürlemäne karar berdim. Ýöne arasynda türkmençe-de gürleýän. Türkmen dilini unudaňokmy? Unudaňok. Ýadyňda. Ýadymda. Ýöne käwagt gürlämde arasynda türkmençe-de gürläp goýberen. Bir söz diýjek bolsam, ýatdan çykýar türkmençesi, türkçeleýän. Türk diline düşünmeýän türkmenler näpişitmeli? Meni podpisat etmelidiler. Sä meň gazanjym bärde, bärden ekmek ýörün, bärden çörek iýen, şoň üçin hem mejbury ýagdaýda türk dilinde gürleýän. Ýigidiň barmy? Ýok. Näme üçin ýok? Islämok. Sen isläňok. Men islämok. Näme üçin? Maňa görä biri ýok diýeli. Birisi tapylsa bolýamy soň? Meň düşünjäm biraz üýtgeşik başgalaryna görä. Şoň üçinem maňa arasynda heýt gelýä. Nämesi üýtgeşik? Nämesi üýtgeşik? Eger men birle gürleşjek bolsam, men gowy gazanyp oturan adam, men gowy gazanýan tijaretden. Menden üstün bolmaly. Senden köp gazanmaly. Menden köp gazanmaly. Mysal üçin sen günüňe On müň lira gazanýan bolsaň, o on müň ýüz lira gazanmaga. Ýan ýüz müň lira bolmasyn-da, menem her gezek günde on müň tele gazanyp ýören adam däl, ýöne soňky üç-dört aý işlerim gowy gidip başlady, soňky wagtlar gowy gazanyp başladym. Belki bir gün bu duraram, bilemok men şu wagt oňa zat diýip ýöňkeniň. Hudaýa şükür şu wagt gowy. Eger biri menle gürleşjek bolsa, menden gowy bolmaly ýa-da ýöne maşynam bolmaly. Maşyn meniň üçin önemli, wajyp. Sende barmy?

Oglan. Saýga söýerim ne diýin. Oglanlar üçin pijama tikýäňmi? Ýok. Ýok. Ýok. Diňe gyzlar üçin. Sebäbi gyz hemişe bir zat alyp durasy gelýärde. Boş duranok. Elinde pijamasy bar bolsa gitsin başga reňk pijama alýa. Hum. Onam dogry. Oglanlara zat satmak kyn gyzlara aňsat. Instagramdan ýa tiktokdan bir zatlar gazanýaňmy? Instagramdan bir wagtlar gazanýadym. Nähili gazanýadym? Trendyol iş birligidir duýdunmy bilmiyorum. Trendyolda influencer bar. Mysal üçin Trendyoldaky ürünleri men özüm alyp geýýädim. Link paýlaşýadym maňa şondan komissiony gelýädi. Mysal üçin adamlar gelip meň şo linkimden ürün alsa bir sany adam iki sany ürün alypdyr maňa şo taýdan ürün ýüz TL diýeli maňa şo taýdan gelen pul ýigrimi otuz TL. Ýagny bir günde bir topar adam alsa Gowy gazançlar etýärdim we iň köp bir aýda alty müň TL gazanan wagtym boldy. Ýöne şu wagt eýem düşdi, sebäbi Trendyol işbirligi biraz şertlerini üýtgetdi, paýlaşamogam. Ondan soň konkurslar etýärdim, konkurslardan gazanýardym. Nähili konkurs? Ýagny sponsorlar ýygnaýardym, o wagt sahypam gaty aktiwdi. Diýýärdim şu sahypalara goşulyň size baýrak bar, pul bar, dollar bar ýa-da telefon bar, goşulýardylar. Wah atyran garaç. Hyhyhyhyhyh normal. Şu wagt şodüňde näçe manat bar. Aýtmasam bolmazmy. Aýtsaň gowy bolar. Şodumda edil şu wagt. Müň TL'm bar şodumda diňe. Oda faýyza koydum. Faýsy näme diýmek? Faýyz prosenda goýmak. Hä banka ýatyrdyň soňra her ýyl prosent töleýäň. Her ýyl däl her gün. Her gün. Evet. Näçe prosent? Ýigrimi dört. Eger bir aýdan köp goýsaň ýigrimi sekiz prosent berýär. Belli bir wagtlyk goýup bilýäňdä. Indi boý wagt çykaryp bilýän. Iň azyndan bir aý zat durmaly. Kop eken onda. Kop. Işlän pulumy ýenem işledýän. Işletýän. Aslynda köpüsi aýtýa haram diýýäler ýöne bu kynçylykda haram bolsa-da mejbur ýagdaýda men hem jigimi okatýan. Näme üçin haram? Internetde şolar ýaly ýazyk. Prosenta pul bermek haram diýýär. Bilemok. Birinji gezek eşitýän. Menä ýenede goýdum. Sä hemme zat gymmat. Haýsyny saýlaýaň? Söýgimi ýa pul? Pul. Ýöne elbetde, hany, şundan aýdaýyn, Ýöne diňe söýgi diýip bolmaz, söýgi garyn doýranok. Pul saýlaýan ýöne gowy görýän birimde pul bolmaly, düşündiňmi? Hany pully bolubam meň halaýan keşbimde biri bolmasa oda bolanok, ikisi bir arada bolmaly. Birini gowy görmeli men, gowy görsem şol adamda ondan soň puluna seretýän. Puly bamy, şoňa görä gürleşýän. Puly bolaýmaly. Haladym birini ýöne al oglan ne işlänok ne bişeýi bar. Pulsuz diňe özüni zordan geçindirýär. Näme edeýin olar ýaly oglany. Söýgi garyn doýranok. Hemme zatda pul rol oýnaýar. Pul wajyp. Pul bolup biraz harakteri erbet bolsa. Oda bolanok. Şoň üçin meň söýgülim ýok. Men dört dörtlük adam isleýän. Maňa jorala mum diýýä. Senem indi birini tapaý. Men diýýän ki dört dörtlük adam ýok. Menem dört dörtlük bolman bilerin. Ýöne hemme kişiň öz isleýän adamy Şunnaly zady barda çyzgysy bar şo bolmaly şo bolmaly şo bolmaly Tagam howlugyp baramok ýerini tapjakok bir gün çykar boldy Ilki başda men halamaly Karakteri gowy bolmaly harakteri Sylagly bolmaly soň puly bolmaly Hemmesi birlikde. Bak, şu wagt mysal üçin seň puluň bar, sen bize her kim gatnaşmak isleýär. Seň puluň ýok, men başymdan geçeni aýdyp bilýän. Meň pulum bolmaýan wagtlary meni dostum gaty erbet ýekesiretýär diler. Sä birini doglan gün ýekesiretýär. Her mekişden uzak galýardy. Men o günlerem gördüm. Pul gazanmana başladyň-a, eýýäm özüňe göwnüň ýetýär. Indi ol adamlar sen bilen dost boljak bolýar. Düşündiňmi? Bir wagtlar pulum ýok otym, indi hiç kim gatnaşasy gelenokdy. Pul hemme zat şu wagt. Biziň öýümizde kän pul hakynda zat gohlar çykýardy. Gaty kän. Daýym, mamam kän bolýardy gohlar. Sebäp pul ýetenokdy. Şony şu wagt düşünýän pul hökman ýagdaýda bolmaly. Şu wagt altmyş alty müňden köprak agzaň bar instagramda şonuň altmyş bäş müňi näçe manda satyn aldyň. Näçe manda satyn aldym diýmän men kyrk bir müňe çenli hemmesi organik ýani hakyky adamlar özleri podpisat eden adamlar kyrk bir müňden soň bir sany türk sahypa sponsor boldum pul berdim Ondan soň altmyş alty müňe geldi. Sebäbi men işläp otyryn, hiç ýerde-de öňküsi ýaly aktiw bolup bilemokdym sahypamda. Tagam şu wagt instagramdan ulanýanyma bäş ýyl boldy. Meň üçin gowy ýany altmyş alty müň, köpüsi türk zaten. Sen hazir polnostýu diňe türk auditoriýa üçin işleýäň? Hawa, ýöne muny diýsem biziňkiler gaty görmesin, men özümiziňkilerem halaýan ýöne türkçe düşünýän özümiziňkiler bar Türkiýede ýaşaýan. Bir zat paýlaşýan jennet nirdetdirýäň bu zady adres beräý jennet men saňa şuny ugradyn maňa reklama edip beräý turkiýadaky agzalarym köp mende esasynam turkiýada ýaşaýanlar bar mende. Karoçe peýda nirde bolsa sen şo taýda. Diýip bileris. Adamlaryň hemmesi şeýle ýöne gynansagam. Instagram storiesini näçe müň adam yzarlaýar? Şu wagt az dört müň, dört müň bäş ýüz, käwagt hiç zat paýlaşamok, bir sanjyk zat paýlaşýan üç müň bäş ýüz, üç müň sekiz ýüz, ýöne estetik etdiren wagtlarymda sekiz müň, dokuz müň, on müňe çenli görülýärdi. Takyp etmeýän adamlar görýärdi-de onam has köp. Estetika ýüzüňi operasiýa eden wagtyň. Hah. Hawa. Näme üýtgetdiň? Sanaýynmy? Ilki başda diş brekit goýdurdym. Ol estetika girýär. Soň burnumy etdirdim. Soň göz gabaklarymy aldyrydym. Dodagymy biraz çişirtdim. Azajyk eňek etdirdim. Gaşlarymam üstüne mikrobleýding etdirdim. Transformer meýerse. Diýip bileris. Adam özüni nähili bagtly duýan bolsa şonda ýaly bolmaly. Sebäbi meň öňki keşbim meni bagtly edenokdy. We instagramdan maňa ýaman erbet kommentariýalar gelýärdi. Özüm halamokdym şol wagt. We karar berdim etdirmeli. Sebäbi her kim meýem diýýärdi, seň burnuň gowy däl, erkege meňzeýäň ýa-da burnuň gyýşyk, şeý diýýärdiler. Indi şu wagtam etdimem bol, näme üçin etdiň diýýärler. Düşünip bolanok. Ýöne özüm şu wagt bagtly duýýan boldy. Häzirki bolşuň göniňe ýaraýamy? Gaty ýaraýar. Öňki bolşuň özüňe ýaranok. Ýaranokdy. Etdirdim biraz sany özümi has gowy görüp başladym. Kim bir zat diýsede men özüm gowy görýän meň oň diýýän zatlary meň üçin bildirdenok diýen gitdi. Gürrüň gutardy. Jemi näçe müň gitdi? Jemi näçe müň gitdi? Burnym etdirem däri arzandy. Ýedi müň bäş ýüz TL gitdi. Şu wagt burnym etdirmek on bäş müň ýigrimi müň iň arzany. Ýedi müň bäş ýüz demirleme diş breketlamma ýedi müň gitdi. Onam taksitde etdiripdim. Öý işini işleýän wagtym başlyklam gürleşip berdi. Taksit u rassroçka. Aha. Aýda. Aýda belibir awa pul ödeýädim. Göz gabaklammy üç müň bäş ýüz TL etdiripdim. Dodagymy öz göz-gabak. Üstüni aýyrtyrdyň, näme etdiň, düşünmedim. Göz-gabaklarym, men Türkmenistana wagtym biraz daýowrakdym, altmyş üç kiledim, bärik geldim, birden horlandym, elli üç kile boldum we göz-gabaklarym düşdi men. Biraz. Göz-gabak diýeniň şu üstündäki zatmy? Hawa, şo düşdi biraz sallanýardy. Men şony aldyrtdym. Şu kirpikler bilen gaşyň arasyndaky ýerde. Hawa. Oňa üç müň bäş ýüz Ödedik. Dodam, çenem, birem gaşymam öz joramyň kuaföründen etdirdim. Olaram maňa amatly bahana depdiler. Muny aýtmaýyn. Baş geçirimde hiç zat ütük edeňok. Ýok, baş geçirimde diňe ýüzüm. Adamda iň wajyp zat näme? Nähili ýagdaýda? Illa bir adammy ýogsam diňe bir erkekdemi? Lýuboý islendik adamda. Sylag bolmaly. Uwaženiýe. Uwaženiýe bolmaly. Hä, her kim her bir adamyň pikirine sylaman bilýär şu wagtky döwürler. Bir adam bir zat etdim şoňa sylag goýman bilenoklar hiç hili ýagdaýda. Men her gezek bir adam erbet bir zat etsin men sele goýan hiç bir ýagdaýda erbet kommentariýa ýazmaýan. Ýöne bir zat etýäňä käbir adamlar biri birine erbet zatlar ýazýalar. Gerekkä adamyň öz durmuşy. Meň üçin iň glawny zat şoň üçin uwaženiýa bitdi. Sylag bolmadyk ýerde men ýok. No respect no jennet. Naýgow. Edilere. Şu wagt daş keşbiňde ýene bir zatlar üýtgetjekmi? Planda barmy bir zatlar? Üýtgedesim gelýär. Mysal üçin? Bir adam şuny aýdaýyn, estetika etdirjek bolsa öňünden pikirlensin, pullar gidip başlaýar. Sebäbi bir gezek estetika etdirýän adam diňe estetika etdiresi gelýär. Men şu wagt özümi zor bile saklaýan. Göz gabaklamymy indi biraz çekdirmek isleýän şunda gaşlarymy galdyrdasym gelýär. Käbir gyzlar bu halaýar, hekaýa selfi çekip gaşyny galdyryp çekýär-ä. Şu gaşlarymy galdyrtasym gelýär. Soň? Boldy başga edesim gelýän zat ýok. Ýa odanam bolýar. Belki bir gün etdirin bilemok. Taýýa bir gezek ürkeşiň. Indi kameraýa ürkeşseň. Şo kameraýa ürkeşiň. Şundaly bolsa. Agzalar ýazsyn. Gowy boldymy ýa bolanok. Men şo belki özüm görüp bilemoga şoň üçin gowy tutýanam däldir biraz gaşlarym ýokaryk galsyn isleýända. Çotky ýüzüm dursun diýenda. Köp gymmatmy? Oň iki türlüsi bar biri fransizaski diýe geçýo ol eýem alty aýda üç aýda düşýä gözler ol hany muny Belli bir wagtlyk üçin edersiň etseň, ýöne bir sany bar, şeker kärime diýýär. Ol bütin ýüzüňi alyp, çekdirip ameliýat bolýaň. On bäş-ýigrimi günde-de özüňe gelýäň. Ýöne men işte on bäş-ýigrimi gün ýatasym gelenok, men işläp otyryn. Işle. Işleýseň bolmaýar. Ýatmaly, dynç almaly. Daşaryk zada kän çykmaly däl. Men bütin günüm hereketde, men bütin günüm müşderiler bilen ýazyşyp, siparyş almak, biram sürekli kargolary paketlap kargo bermek. Bir-de her hepde, iki-üç gün hepdem ürün getirýän, sürekli ürün getirýän men. Sen getiren tawarlaryň anynda gutarýar, wagtynda.

Top üç. Ýagny bloger diýip biljekkä iň birinji başda gowy görýändim we işini gowy etýänleri saýlajak. Sonya bar. Şoň paýlaşýan zatlary gyzykly. Germaniýada ýaşaýa. Soň Aýn Papina bar. Bagty. O-da gowy zatlary paýlaşýa. O iki. Üçünji. Ýok üçünji bloger diýip biljek adam ýok sebäbi hiç birimiz bloger däl diňe Sonýa bloger diýip bilýän men. Galanlary hiç Şeý bir sany oglan bar adyny bilemok ýöne zat etýä köçede reportaž etýä oňada gowy sahypasyny alyp barýan oda şoňa bloger diýip biler gyzykly zatlar paýlaşýa aktiw. Ynanýaňmy, men bile üç-dört aýdyr eşik alamok, şowur eşiklerimi geýip otyryn. Prosende pul goýaýyn diýip. Saňa şu ýerde mujik diýip bilýärsiň. Diýip bilersiňiz. Tagam diýýärler, mujik diýýärler. Maňa instagramdan hemişeki agzalarym bar, diýýärler, Maladets, sen ýaly gyz görmedim. Sen men öz jigimem okadyp beren bir adam. Uniwersitet okadyp boldy. Ikimizde diňe bir seçenek bardy, ýa jigim okamaly, ýa men okamaly. Men işläýin diýdim, jigimi okadaýyn diýdim. Näçenji kursda jigim? Şu wagt birinji kurs ikä geçip otyr. A ata-eneň kömek edenokmy? Ata-enem ýok. Ol Türkmenistanda? Ýok, olaram Türkmenistanda däl. Nirde ol? Kakamyz iki ýaşymyzda bizi taşlady, gitdi. Başga aýal aldy. Başga çagalar boldy diýip eşitdim. Ejemiz sekiz ýaşymyzda rak keseli boldy. Aradan çykdy. Hatda kakamyz ejemiň sadakasyna ölen gününe bile gelmedi. Hiç bir şekilde meniň üçin kaka ýok. Ýani öldi diýip bilýän. Tä adam aýaly ölüpdir bir ýogalanyň ýerine gelmezmi jenazasyna. Iki sany çagasy bar. Bizem niçilädi-de soranok. Şol maşgilesi-de bagtly bolubersin. Näçe ýyl boldy habarlaşmanyňyza? Şol taşlap gidene iki ýaşymyzdan bäri boldy, hiç hili habaram ýok. Kim sizi seredýär şo ýaşyňyzdan bäri? Ejem ýogalandan soň bizi. Garyndaşlarymyz iki sanak, ýagny ilki bir garyndaşym Mally bir aý seretdi, soň ýene bir garyndaşym Mally iki-üç aý seretdi. Mamam ma, mamamam biraz kesel, ejem ýolandan soň biraz kellesi üýtgedi. Özüne gelýänçä bizem garyndaşlarda galdyk hany. Soň özüni toparlady, özüni ýygnap başlady. Bizi aldy, mamam seretdi, daýym bardy, daýym seretdi. Daýzam bir gapdaldan seredişdi. Walla şondan. Soň ýaşym on sekizden geçdi we Türkiýä gaýtdyňyz. On sekize geçdi diýdiler. Aý, özümem mekdebiň iň ökde okuwçylaryndan biridim. Her gezek diýerdim, ökde okaýardym, men uniwersitet okajak, mugallym boljak. Iki ýyl Magtymguly uniwersitetine synanyşdym. Ekzaminlerden bolmady, ýykyldym. Diýdiler, seni durmuşa çykaraly, guda gelsinler. Many her kim öz başyndan sowmak netik boldy many diýdim meniň çykasym gelenok men türkiýä gitjek şeýdip ynansaň hiç ýerlerde elimde pul ýok instagramdan joralama obat ýigrimi müň podpisçigim bardy instagramda şunda bir zat ýazdym we şu wagt şony nädip ýazanyma özümem bir hili geň görýän ýada utanýanym şolar ýaly zat diýdim meniň ýagdaýym ýok hiç ýerlerde araňyzda karz berip biljek barmy E dostum sag bolsun alty ýedi sany hem oglanam bar hem gyzlaram bar maňa elli dollardan pul karz berdiler men bärik geldim işläp alty aýyň içinde bergilerimi üzdüm ba arasynda iki ýüz dollar berenem boldy elli dollar berenem boldy janlary sag bolsun olaň gadryny bilýän.